Dwi eisiau heddiw diolch i Espedrec, oherwydd Espedrec, trwy Espedrec dwi wedi dysgu bron popeth dwi'n gwybod amdano fo ac pob arweiniad sydd gyda fi o ran strategaeth gwleidyddol, o ran datblygiadau yng Nghymru, o ran cynlluniau ymgyrchoedd, Tues pedwar ect wedi cryfhau mewn pysgod wedi dyrlhau mewn ffydd wedi darllen wedi cymdeithasu gyda phobl y sy'n mynd i y sy'n cyd-frwydro gyda fi. Hyn i gyd ewch ddiolch i es pedwar ec. Yn rhagol bod un o myfynwyr fan hyn yn meddwl bod nhw'n bod na ryw rhaglenni es pedwar ec gynnar iawn y bore ymlaen a dydyn nhw ddim yn codi a'u gweld nhw. Gai brysuro i ddeud nid rhyw rhaglenni es pedwar ec Ond trwy'r frwydr i sefydlu sianel Gymraeg, dw wedi ennill yr holl bethe yna. Ac mae'n werth i ni i edrych yn ôl at y frwydr yna fel ysbrydoliaeth ar gyfer heddiw 'ma. Oherwydd, os ni'n mynd yn ôl at y cyfnod 'na, diwedd y saith, diwedd y chwedege, be ddigwyddodd yn 1970? Oedd 'na lywodraeth Torïaidd newydd wedi dod mewn yn San Steffan. Ac wnaethon ni cychwyn ymgyrch ar gyfer S40C, ar gyfer sianel teledu Gymraeg, a pawb yn dweud, 'na ddim beth ildio i rywbeth fel 'na. Wedyn, ar ddiwedd y saithdegau, Llywodraeth Dorïaidd newydd yn dod i mewn yn 1979, ac o'n nhw'n dweud, 'na, 'dyn nhw ddim yn mynd i bacio lawr. Tua tri chydig i Gymro, mae gen i llywodraeth dwriaeth newydd unwaith yn rhagor yn Llundain ac unwaith yn rhagor mae'n rhaid i ni codi i'r her. A'r frwydr yna, yn ôl yn nechrau'r saithdegau, oedd am sicrhau trefn newydd fel oedd y Gymraeg yn cael ei cysylltu gyda phopeth oedd yn flaengar yn y dechnoleg fodern yn hytrach na cael ei chysylltu gyda phopeth oedd yn hen ac yn marw. Dyna oedd y brwydr gyfres Penreg. Felly y brwydr nawr yw sicrhau bod y Gymraeg ar flaen y gad yn yr holl cyfryngau digidol newydd yn hoes neu, nid am ddifines Penreg fel mae o, gwrthwynebu ymosodiad, ond sicrhau bod na rhagor o ddatblygu ar wersi sy gyda ni o'r cyfnod na, dechrau'r saithdegau yn gyntaf, oes dim shortcuts o gwbl. Bydd ni'n cyfarfod trwy'r penwythnos am oriau'n lawer i weithio allan polisïau ac i weithio allan dulliau weithredu. Oedd yn gymryd oriau oriau o waith, cyfathrebu mewn cyfarfodydd ledled Cymru gyda chynghorau, cael cyfarfod y Cynhadledd Genedlaethol gyda'r Arglwydd Faer Caerdydd pryd hynny, hyd yn oed i gael o'n gefnogaeth, ac o ran trefnu gweithredu, Nid mynd a rhoi cwpl o bosteri fyny yma gallu ei peintio slogan Man U neu siafod Cymraeg yma ac acw. Na, os oeddwn i'n dweud bod y nod yma o bwysigrwydd hollol ddifrifol i ddyfodol y Gymraeg roedd rhaid i dulliau gweithredu adlewyrchu hynny hefyd, y gweithredu difrifol a'r frwydr derfynol yna ym 1979 pan ath y Torïaid unwaith eto Pan eith nhw fynd parti acheb ni ar i gael. Yn iawn fel eith nhw tro ma Dic Fôn a pawb yn dweud Esperec yn saff gyda ni Yn ol yr etholiad nhw'n cefnu ar i gael Yn iawn fel eith nhw yn 1980 A'r frwydyr terfynol na A Gwynfor yn dweud i fod am ymffrydio Hyd nes bod y llywodraeth na'n meddefu i addewid. Byddai'r ymdrech o'r fath yna ddim wedi bod yn effeithiol heblaw am fod mudiad fel Cymdeithasgraidd hefyd yn trefnu gweithredu torfol, a bydda hynny ddim wedi bod yn effeithiol heblaw am fod y gwaith cyfathrebu wedi wneud drwy Gymru a bod yna cefnogaeth, a bydda hynny ddim wedi bod yn effeithiol heblaw am fod y polisi yn un cast Ac ymarferol yn y lle gyntaf. Felly mae'r gwaith 'na i gyd o'n blaen ni. A dyma'r gwaith newydd nawr, sef mae'r Tories yn yn trin ni gyda dirmyg eto. Y'ch chi fod i fynd, wythnos nesa, i Gaerdydd, o flaen yr hen Swyddfa Gymreig. Pam galw hi'n hen Swyddfa Gymreig? Mae Tories yn trin eu lle, yn trin ni, fel sa swyddfa Gymreig yn dal i fodoli. Fel bod e'n ein swyddfa Gymreig ni. Fel bod o'n rheoli ni. Dwi'n cofio un rali fawr tu allan i'r swyddfa Gymreig ym 1990, a'r deiliad y swydd pryd hynny oedd David Hunt. Wel, maen nhw wedi danfon Hunt newydd i poeni ni erbyn hyn, a mae rhaid i ni trin y Hunt yma yn yr un ffordd wnaethon ni trin y rhai dwytha.

Llyfr o'r enw Hesper Durek, Pwy Dawodd Amdani? Dyma ni. Y llyfr yma, Esper Durek, Pwy Dawodd Amdani? Sef, pobl Cymru dalodd amdani trwy gweithio. Yn union fel mae pobl Cymru sy'n bu oedd bu ar pressure clo trwy gwaith nhw. Pobl Cymru gododd y brifysgol. Bydd hwn ar werth eto erbyn wythnos nesa, a nid jyst hynny, ond i gychwyn gwerthu hwn o'r newydd, ac i gychwyn cronfa brwydro newydd dros yr ymgyrch yma, bydd y copi yma yn cael ei ailwerthu, gewch chi roi byrth mewn o rwan ymlaen, hwn yw copi Gwynfor ei hun, gyda'r. Y testun a wedi tanlinellu fan hyn, gyda'i nodion ar gyfer yr eithr, bydd hwn yn cael ei adwerthu dydd Sadwrn nesa. A dyn ni'n wynebu'r cwestiwn 'ma, Esbydreg, pwy dalodd amdani? A mae gyda ni llywstrawiad gwerthoedd. Mae Llywodraeth yn deud 'tha chi, wrth gwrs, ma' nhw, trethdalwyr, sy'n talu amdani, a mae'n rhaid cwtogi ar wariant cyhoeddus. Dyw'ch arian chi ddim wedi diflannu yn sydyn mewn i ryw bwll du. Ble mae'ch arian, arian interest dalwe wedi mynd? Oherwydd bod y banciau yn geidwadol wedi hap-chwarae gydag arian ffug, dyn ni wedi derbau talu arian go iawn i ail-lenwi'r coffer, ac mae'r harian ni, arian pobl Cymru nawr, yn chwyddo'r coffer yna, er mwyn sefydlogi'r banciau yma, ac mae'r Torïaid a'i cynffonnwyr yn cynrychioli'r drefn bancio global yna. Maen nhw'n cynrychioli'r system yna. Wrth gwrs o'n nhw'n iawn. Oedd y broblem yma wedi codi o dan y Llywodraeth Lafur? Oedd wedi codi o dan y Llywodraeth Lafur tra oedd y Llywodraeth Lafur yn dilyn polisïau Torïaidd o gadael i'r banciau cau i ffwrdd. Felly, maen nhw'n cynrychioli y drefn global gyfalafol. Dyn ni'n cynrychioli gwleiddiad Cymru. Mae'n rhaid bod ni yr un mor ffyddlon i'n hyn dyn ni'n cynrychioli ac maen nhw yn. Mae'n rhaid bod ni'n well hyfryd am y frwydr yma. Codwn i'r her.